Ирыстон, нӕ арфӕйаг ӕмӕ табуйаг зӕхх, ахӕм сыгъдӕг ӕмӕ ӕнӕкӕрон уарзтӕй дӕ уарзынц де ппӕт хъӕбултӕ. Ӕмӕ нӕй ирон лӕгӕн ӕнӕхъӕн зӕххы къорийыл бынат, дӕуӕй зынаргъдӕр ӕмӕ бӕллиццагдӕр. Бирӕ хӕзнатӕ нын схай кодта Стыр Хуыцау, Наамӕйӕй рӕсугъддӕр кӕмттӕ хуымӕтӕджы хӕхбӕстӕ не сты. Уыдон сты уӕларвон тыхтимӕ баст ӕмӕ фыдӕлты фарнӕй дзаг зӕххытӕ. Алы коммӕ дӕр ис йӕхи рӕсугъддзинад, йӕхи бӕркадджын хъӕдтӕ ӕмӕ уыгӕрдӕнтӕ, сыгъдӕг зӕххондӕттӕ ӕмӕ рагон цымыдисаг цыртдзӕвӕнтӕ. Ирыстоны рагондӕр ӕмӕ фӕрнджындӕр кӕмттӕй иу у Дыгургом. Йӕ рӕсугъддзинады раз куыд фӕзӕгъынц, цыфӕнды аив дзыхы ныхас дӕр зындзӕн лӕмӕгъ ӕмӕ фӕлурсӕй. Уымӕн ӕмӕ адӕймаджы зӕрдӕйы цы нкъарӕнтӕ гуыры йӕ уындӕй, уыдон искӕмӕн радзурӕн нӕй. Алчи дӕр хъуамӕ ацы цӕхӕркалгӕ уӕларвон рӕсугъддзинад фена йӕхи цӕстӕй. Ацы фынккалгӕ урс-урсид ӕхсӕрдзӕнтӕ, дидинӕгджын уыгӕрдӕнтӕ, уӕйыгхуыз цъититӕ, Бӕзджын цъӕх хъӕдтӕ, нывы хуызӕн хӕхты ӕндӕргтӕ. Раст цыма адӕймаджы уд йӕхи рог дымгӕйау айтауы, сӕрибар цӕргӕсау рауадзы ацы аргъӕутты бӕстыл. Дыгургомы алӕмӕты рӕсугъд зӕххыл тынг раджы ӕрцардысты нӕ рагфыдӕлтӕ. Иу таурӕгъмӕ гӕсгӕ, Хуыцау ӕмӕ лӕгты дзуар Кавказы хӕхты цӕрыны аккагыл банымадтой ӕрмӕст ӕхсарджын, уӕздан ӕмӕ хъазуат нӕртон адӕмы. Абон дӕр Дыгургомы цӕрджытӕ фидарӕй ууӕндынц, Нарт кӕй цардысты ацы рӕтты, Нары, Махческы мӕсутӕй, ӕмӕ дзы ӕцӕгдӕр ис тынг рагон зӕппӕдзтӕ. Уыдон нымад сты Нарты уӕлмӕрдтыл. Зӕппӕдзтӕ-иу хонынц Нарты Сосланы ингӕн. Уымӕй уӕлдай, мӕсутӕй ссардтой ныхасы Сосланы бандон. Махческы та, диссаджы дур-лабиринт, уымӕн йӕ нывы халдих зындгонд у ахуыргӕндтӕм куыд Критаг лабиринт. Нарты кадджытӕм гӕсгӕ та у Сырдоны хӕдзары пълан. Бирӕ сусӕгдзинӕдтӕ ӕмбӕхстис нырма нӕ Иры зӕххы. Ӕмӕ цалынмӕ нӕма ӕрхӕццӕ сӕ раргом кӕныны афон, уӕдмӕ сӕ хъӕуы ӕнувыдӕй хъахъхъӕнын, ӕмӕ Дыгургомы цӕрджытӕ дӕр зӕрдиагӕй хӕццӕ кӕнынц фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ фыдӕлты рӕсугъд ӕгъдӕуттӕ. Нарты Сосланӕн цы кувӕндон баззад, уый Нары цӕрджытӕ сног кодтой ӕмӕ йӕм алы аз дӕр фӕкувынц. Сосланы дурын бандон дӕр мӕсутӕйы ныхасӕй сластой Нары хъӕуы дзуары размӕ ӕмӕ йыл адӕм уым сӕхи фӕфӕдзӕхсынц. Иннӕ рагон дзуар та ис Задӕлескы бакомкоммӕ айнӕг къӕдзӕхы лӕгӕты. Ацы кувӕндон у Ирыстоны тӕккӕ рагондӕртӕй иу. Хуыйны Дигорийы зӕд. Йемӕ баст у ахӕм таурӕгъ. Ӕрӕджы кӕддӕр, дам, Дыгуры фыдӕл федта, зӕд куыд атахт ацы къӕдзӕхты рдӕм, уый. Ӕмӕ йӕ фӕдыл цӕугӕйӕ, лӕг бафтыд иу лӕгӕтмӕ. Баййӕфта дзы къона, йӕ сӕрмы та уӕларвон рӕхыс ауыгъд. Уӕдӕй фӕстӕмӕ дыгургом кувынц Дигорийы зӕдмӕ ӕмӕ йын алы аз дӕр фӕкӕнынц кусарт. Фыццаг хатт ахуыргӕндтӕ ӕрбафтыдысты кувӕндонмӕ ӕнудӕсӕм ӕнусы, ӕмӕ дзы уӕд сӕ нымадмӕ гӕсгӕ уыд ӕртӕ мин саджы, дзубры ӕмӕ ӕндӕр фосы ӕмӕ сырдты сӕрыкӕхцытӕ. Уымӕй уӕлдай, рагон, зӕронд стджытӕ калд цыдысты мидӕггаг лӕгӕтмӕ, ӕмӕ дзы ӕдӕппӕтӕй цал сӕры къуыдыры уыд, уый ничиуал зӕгъдзӕн. Ис ма дзы, мӕнӕ ахӕм, хъӕдӕй арызт, алыхуызон фигурӕтӕ. Уыдон та-иу уыдысты ауыгъд нывондгонд галы хъуырыл, Бӕрӕгбоны-иу сӕ ӕрбахастой кувӕндонмӕ. Ӕмӕ афтӕмӕй алы хъӕдын ныв дӕр бӕрӕг кӕны иу аз. Ссӕдзӕм ӕнусы райдайӕнӕй та сыл фыссын райдыдтой, куывд иу чи скодта, уыйы ном. Хъыгагӕн, цы диссаджы уӕларвон рӕхыс дзы уыд, уый кувӕндоны нал ис. Кӕддӕр, дам ӕй, Рафтыдтой сахы ӕфсӕдтӕ. Ӕмӕ уый фӕстӕ сыл къӕдзӕх рафӕлдӕхт мӕ бабын сты. Ӕрӕхстӕ, куыд зӕгъынц, афтӕмӕй, ӕмбӕхст у кӕмдӕр доны фарсы зӕппӕдзты. Дыгургомы, Уӕллаг комы рагондӕр хъӕутӕй иуы, Гӕлиаты сӕрмӕ, уызы бӕрзонды ис ирон адӕмы фыдӕлты кадджындӕр кувӕндӕттӕй иу, Авд суары кувӕндон. Авдсуарӕн ма Ирыстоны ис дыууӕ кувӕндоны, Фаллаг комы Регахы хъӕуы ӕмӕ Захъхъагомы Пурӕты авдсуары. Нӕ рагфыдӕлтӕ цы дзуӕрттӕм, зӕдтӕм, дауджытӕм куывтой, уыдонӕй уӕлдай бӕрзонддӕр ӕмӕ тыхджындӕрыл нымадтой авд дзуары. Ууыл фыссы Геродот дӕр, хоны сӕ Скифское Семибожие. Абайты Васомӕ гӕсгӕ, уыдон уыдысты Лӕгты Дзуар, Уацилла, Мады-Майрӕм, Ӕфсати, Фӕлвӕра, Мыкалгабыртӕ ӕмӕ Донбеттыр. Гӕлӕты кувӕндон ма уымӕй уӕлдай у уникалон историон цыртдзӕвӕн. Йӕ къулты ӕмӕ сӕры сисамад сты тынг цымыдисаг. Фӕлӕ, хъыгагӕн, абон ахӕм диссаджы фыдӕлты фӕдзӕхст рохуаты баззад. Ӕфцуармӕ куывтой Гӕлӕты хъӕуӕй цыппар мыггаджы, уӕлдайдӕр та едзитӕ. Едзиты мыггаджы бӕрны-иу бакодтой хус рӕстӕджы дзуармӕ бакувын, цӕмӕй уарын райдыдтаид. Абон дзуары къултӕ ранӕй-рӕтты ӕркалдысты, ӕмӕ тынг тӕссаг у, афтӕмӕй бирӕвӕтк кӕй не суыдзысты, уымӕн. Уый та махӕн, ирон адӕмӕн, уыдзӕн стыр худинаджы ӕмӕ ӕрдиаджы хъуыддаг, ӕмӕ йыл ӕнӕмӕнг хъӕуы Цы мыггӕгтӕн бахӕс кодтой фыдӕлтӕ Авдсуарӕн йӕ кувыны ӕгъдӕуттӕ ӕххӕст кӕнын, уыдон сӕ абон дӕр цӕмӕй мацы хуызы рох кӕной? Раст Авдсуары бакомкоммӕ та ис Гӕлӕты хъӕузӕды фароны кувӕндон. Ӕмӕ кӕд абон Гӕлӕт бынтон сафтид, уӕддӕр кувӕндонмӕ йӕ бӕрӕгбоны рӕстӕг ӕрӕмбырд вӕййынц Ирыстоны алы рӕттӕй йӕ бирӕ байзӕддӕгтӕ. Ӕмӕ ма бакӕсут, куыд диссаг у, ӕвӕдза, уӕларвон тых! Фӕстаг фынддӕс азы дӕргъы Гӕлӕт уыд дыууӕ тыхджын донивылды, ӕмӕ кӕд фароны кувӕндон тӕккӕ донцӕвӕны раз ис, уӕддӕр ӕй ӕппындӕр ницы бахъыгдардта. Раст-иу цыма кӕйдӕр рӕвдаугӕ къух дон кувӕндонӕй иуварс азылдта, уыйау. Афтӕ, кӕмдӕриддӕр цардысты ирон адӕм, Алы ран дӕр сӕ фарсмӕ уыдысты Хуыцауӕй рвыст хъахъхъӕнӕг зӕдтӕ. Бирӕты нӕмттӕ цы амонынц, уый абон ничиуал зоны. Фӕлӕ адӕм дзыхӕй-дзыхмӕ хастой уыцы зӕдты ӕргом хабӕрттӕ ӕмӕ сыл уӕлдай тынгдӕр ӕууӕндыдысты. Фӕлӕ ӕппӕты диссагдӕр та уый уыд, ӕмӕ куыд зӕрдиагӕй ӕмӕ сыгъдӕгзӕрдӕйӕ сӕм куывтой нӕ фыдӕлтӕ, уый.
Джуары куывдтӕ дӕр нӕ нарӕх уыди тынг. Ахӕм хорз лӕгтӕ дзы уыди Бекмырзтӕй Микъала, зӕгъгӕ, Чопанты Микъала, Атайты Дакъо. Ахӕм кадджын дзордтӕн куывтой. Дзордтӕн куывтой, мӕнӕ Къӕминты Уацилла, Уӕлӕ ӕфцӕгыл та лӕгтызӕды хуыз йӕ хуыздӕр дзы исты кувӕндоны ни, ӕмӕ иуырдӕм дӕр алы, алы аз дӕр ын июны июлы уыди, мӕ-иу ын куывды фӕцыдысты, ӕмӕ-иу хистӕртӕ дӕр хицӕнӕй, молодойтӕ, среднитӕ, афтӕмӕй-иу нӕ мах дӕр фӕкодтой иуырдӕм. Мӕ мацӕг гъеныр хорз хъуыды кӕнын йе уыдӕттӕ. Стӕй уӕлӕ уӕллӕ хъӕу та фӕстийӕ-иу Уацилла, Элиа, зӕгъгӕ, иуырдӕм дӕр стыр куывддоны цыдысты. Иосы рӕстӕджы бӕрӕг рӕстӕджы зойӕ ӕрыййӕфтой. Ӕмӕ-иу алы хӕдзару дӕр, алы хӕдзары дӕр уыди кусарт. Ӕмӕ-иу хъӕу мидӕг кewӕд рафӕнд кодтой хистӕртӕ, ӕмӕ-иу загътой, фыццаг уыдзӕни дӕ Пушкин Хъыбысты Гӕмӕтмӕ, Икъаты Данелмӕ, Афтӕмӕй-иу хъӕу, хъӕу-иу, хъӕу-иу райуӕрстой, йе рчил цард иу дон фӕкодтой ӕмӕ гъомӕ, мӕнӕ сыхӕй-сыхмӕ кӕрӕдзи куыд нӕ бафхӕрӕн, уӕхӕн карз ӕгъдау уыди уый. Ӕмӕ уыд хистӕртӕ куыд загътой, уыцы хӕдзар дырхон, уый дӕр дырхон, сымах фембӕлут, мах та уыдонмӕ. Уымӕ ӕвналӕн нӕ уыди. Ничи хӕлдта. Бӕгӕни цӕмӕй искӕнӕн, уымӕй алчидӕр лӕвӕрдта зад, зади-иу рамбырд кодтой. Ома алкӕмӕн дӕр дзы зӕды номӕй мӕнӕ афтӕ уӕд, зӕгъгӕ. Фӕиу бадтысты, кӕрӕдзимӕ фехъуыстой иу таурӕхъ, иннӕ таурӕхъ, иу хорз хабар, иннӕ хабар, мӕй афтӕ кӕрӕдзимӕ кусгӕ рӕсугъдӕй арвыстой. заргӕ кафгӕ зарынӕй-иу кӕрӕдзи дзыхӕй исын куы райдыдтой нӕ уӕд цауӕн табуӕт, фӕлӕ нӕ самын ей мӕ зӕрды куы рыфтынцӕ гьеныр, уӕд-иу сӕ сӕргъи афтӕ дзаг дӕр лӕуна, уӕд лӕг фӕллайгӕ нӕ кодта.

уоси кувдӕй худтонцӕ гулари уоси нивгардионцӕ фӕззӕг ӕндӕраси галӕвгардӕр рандтӕй фустӕр фарси уоси нивгардионцӕ науӕ хъӕубӕ кувтонцӕ Уачелламӕ Уачелламӕ ма хечи ӕртӕковӕндонемӕ кувтан уӕдта ма кувтан будури изӕдтӕ сӕ худтан уонӕндӕр хецӕнӕй кувтон адтӕй ма хеуонмӕ дӕр кувтан

Арацатмӕ барамбурдианӕ ма будайти уолинза загоми кафур райдайанӕ, дессаги данабал хеуми хегъолта. Хеле нӕ кодтонцӕ, нуазгӕутӕ нӕ кодтонцӕ, нангӕ нӕ кодтонцӕ, ковгӕ
Хӕхбӕсты цард, кӕд цыфӕнды зынвадат ӕмӕ тызмӕг уыд, уӕддӕр уый уыд ӕвӕджиау фарнхӕссӕг цӕрӕнбынат. Уым ӕрдзы рӕсугъд ӕмӕ карз цӕсгомы раз фидыдта ӕрмӕст уӕздан ӕмӕ ӕгъдауджын цардыуаг. Уый та ӕнӕгуырысхойӕ ӕххӕстгонд цыд фыццаджыдӕр ирон адӕмы дины, Хуыцауы дины фӕрцы. Ахъуыды ма кӕнӕм, кӕцы бӕстӕйы ма ис уыйбӕрц ӕнгом бастдзинӕдтӕ уӕларвон тыхтимӕ. Ирон адӕм дзуӕртты сӕхӕдӕг не рхъуыды кодтой, фӕлӕ сӕм уыдон ӕргомӕй сӕхи ӕвдыстой ӕмӕ сын ӕххуыс кодтой царды мидӕг. Уыцы диссаджы цаутӕ хи цӕстӕй уынгӕйӕ, ирон адӕм дӕр фидарӕй ӕууӕндыдысты Стыр Хуыцау ӕмӕ йе сконд зӕдтыл. Ӕмӕ сӕ уыцы уырнынад тырнын кодта табуйагӕй ӕххӕст кӕнын ирон ӕгъдауы, ӕфсармы ӕмӕ уӕздандзинады домӕнтӕ. Ӕнӕ ӕгъдауӕй, ӕнӕ ӕфсармӕй, ӕнӕ ӕхсар ӕмӕ намысӕй нӕ уыд фӕцӕрын хӕхбӕсты тызмӕг уавӕрты. Нӕ цӕстытыл ма ауайын кӕнӕм, куыд зынвадат уыдысты сӕ царды уавӕртӕ, куыд кадавар сӕ зӕххытӕ, ӕгъатыр ӕмӕ тызмӕг ӕрдзон уавӕртӕ ӕмӕ Уымӕй уӕлдай, куыд тӕссаг у дыддагон знӕгтӕ рбабырстӕй. Фӕлӕ уӕддӕр, куыд фидыцджын уыд сӕ цард, куыд хъӕздыг, сыгъдӕг ӕмӕ бӕрзон уыдысты сӕ монон, сӕ удварны миниуджытӕ, уый иуылдӕр уымӕн, ӕмӕ ирон адӕм хуымӕтӕджы адӕм кӕй не сты, уыдон сты рагон, Хуыцауы уарзон адӕм, Нарты байзӕддӕгтӕ, кӕддӕр зӕдтимӕ ӕмсӕр чи уыд, уыдоны. Ӕмӕ зӕгъӕн ис, сӕ туджы кӕй баззад, кӕй ныффидар, сусӕг, ӕгӕрон, ӕнӕбасӕтгӕ уырнынад, ирон диныл иузӕрдиондзинад. Ӕмӕ ма абон дӕр, куы бафӕрсын нӕ хистӕрты, Иры алы кӕмтты ма чи ӕрӕййӕфта, уыцы амондджын заман, цард ма дзы цӕджджинагау куы фыхт, уый тыххӕй. Уӕд нын уыдон бирӕ рӕсугъд цаутӕ ӕрхӕссынц уыцы рӕстӕджы цардӕй. Ӕз райгуырдтӕн Хьӕцыхъӕуы, хъомыл дӕр Хьӕцыхъӕуы сдӕн, ӕмӕ ма цы хъуыды кӕнын, уыдонӕй уӕды ӕгъдӕуттӕ ӕмӕ ныр гъдӕуттӕ иумӕ куы абарӕн, уыд тынг дард сты кӕрӕдзимӕ. Царди дзы бирӕ мыггӕгтӕ, бирӕ хӕдзӕрттӕ. Уӕллӕй, дыууӕ хъӕуы, Уӕллахъӕу ӕмӕ Дӕллахъӕу хуындысты, ӕмӕ Уӕллахъӕуы цардысты Мамыкъатӕ, Цопантӕ, Хъӕрджынтӕ. Бозыртӕ, тӕхохтӕ, атайтӕ, дзабайтӕ. Дӕллаг хъӕумӕ та ӕрцыдысты мӕ бекмӕрзтӕ, маккӕтӕ, хъаратӕ, гӕвдынтӕ, гьеодон. Гьеодон ма дзы кӕй ма ӕрӕййӕфтон ӕз, гьеодон. Фӕсивӕд та й ахӕм фӕсивӕд уыди. Ӕмӕ-иу мӕнӕ хӕцафон уӕрдӕн куы рбацыдаис, гьеуӕд уыгӕрдӕнтӕй сӕ зарын хъӕр ӕмӕ сӕ цӕвӕджы хситтӕй ӕндӕр ницы хъуыстаид. Сӕумӕ-иу рацыдаиккой иумӕ ӕмӕ-иу заргӕ рацыдысты, зӕрӕ-иу ӕрцыдысты ӕмӕ бонзӕрмӕ фӕллайгӕ дӕр нӕ кодтой. Мӕ ныхас уӕлӕ хой дӕр нӕ ныхас уыди, уӕлӕ хой, стӕй ма уӕлӕ уӕллаг хъӕу дӕр ахӕм ныхас уыди, ӕмӕ иуӕм къӕрцхъаст сарӕзтой ӕмӕ-иу фӕкафыдысты. Стӕй хистӕр рацыди, зӕгъгӕ, то ма нӕлгоймаг дӕр ӕмӕ сылгоймаг дӕр йӕ разы йӕ фӕндагӕн акъуыра кӕнӕ ма рлӕууа, уӕхӕн хабар нӕ уыди. Иувӕрсты иу рацыдаид ӕмӕ иу зӕронд лӕджы суагътаидӕ. Кӕфты гъдауджын уыдысты. Кӕнӕ дӕ дон хӕсгӕ федтаидӕ нӕдӕр лӕг дӕр, лӕппутӕ дӕр, чызджытӕ дӕр, уӕддӕр зӕрӕндтӕн хъуамӕ райстаиккой сӕ се рагъӕй ӕмӕ сын феххуыс кодтаиккой. Цыфӕнды куысты куы уыдаиккой, уӕддӕр кӕстӕр ӕмӕ хистӕр уыди. Къампайн-иу куы уыдаид, йӕ чындзхаст, йе ндӕр исты, уӕд-иу кӕстӕртӕ мӕнӕ цырагъау лӕууыдысты. Дзӕгдар, дӕрзӕг сылгоймӕгтӕ дӕр ӕз мӕхӕдӕг дӕр цалдӕр хатты нӕхи хӕдзары дзаг лӕвӕрдтон лӕгтӕн ӕмӕ уӕд мӕ иу къахыл бафӕлладтӕн, уӕд та иу мӕ иннӕ къахыл, хи афтӕ мӕ хъӕугъдӕудзут. Ӕмӕ бавзар кӕронмӕ ма рахӕццӕ кӕн ӕмӕ йе дӕ чайник ӕрывӕр йе та дӕхи фӕиуварс кӕ. Нӕ уыди ахӕм ӕгъдӕуттӕ уӕд. Уӕздан адӕм Уӕздандӕр адӕм никӕм царди Маниаци хъӕуӕй йеддӕмӕ. Уӕд кафгӕ куыд кодтой, уӕд заргӕ куыд кодтой, уӕд лӕджыгъӕдмӕ цы диссаг уыдысты, ныр ахӕм фӕсивӕд нал рӕзы. Кадджын адӕм дзы бирӕ.
Кадджын, кадджын, се ппӕт дӕр кадджын уыдысты, се ппӕт дӕр. Къӕмынтӕ уыдысты ӕндӕргъуызы, уал уыдон уыдысты ӕцӕгирон адӕммӕ хӕстӕгдӕр. Се ӕгъдау дӕр, сӕ ӕнӕуи дӕр, ну, куы рабарын уӕздандӕр, стӕй хъаугъдаудӕр уыдонмӕ уыдонӕй карздӕр никӕмӕ уыди. Уыдон хатыр нӕ кодтой. Ермӕ бӕрӕгбон истын дӕр нӕ, уӕддӕр уыдон, уыдон хуыздӕр кодтой махӕй. Стӕй уый рагондӕр хъӕу у, нӕ? Уый, уый зӕронддӕр хъӕу у. Ергӕлиат дӕр зӕронддӕр у. къамтӕ дӕр зӕронддӕр уыдӕнты хъӕуы фӕзынди фӕӕрӕдждӕр. Ӕмӕ дзы ӕрйӕфтон йӕ раз кӕй кӕрӕй ӕрйӕфтон, дондысты значит Цопанты Микъал ӕмӕ мадӕн йӕ фыд. Ӕмӕ иу исты хабар, исты хабар, уӕд-иу фыццагдӕр фарстой Микъалай. Цӕй Микъала хер куыд бакӕнӕм? Бекмӕрзты Самсон, Бекмӕрзты Микъала, уырдыгӕй ӕрцуын ӕмӕ Бекмӕрзты Басила Хӕрзуд адӕм царди, хӕрзуд адӕм, чидӕр дзуди иодон. Уырдыгӕй ӕрбацуын ӕмӕ Хӕрзынты Гӕбла. Ӕмӕ-иу куы райдыдтой гъеныр мӕнӕ исты бӕрӕгбон и нӕ, уӕд мӕнӕ гъома бахӕрон, баназон, мӕнӕ ныр куыд у, уыцы гъдау дзы нӕ уыди. Никӕд. Уӕд та афтӕ нӕ уыди. Бадгӕ, сӕ сӕргъы лӕудзаг дӕр. Мӕсалмӕ хистӕр загъта, уӕд мӕ дӕллӕй дзурӕн нӕй. Хистӕр загъта, уӕд ма уал мӕнӕ исты мал ды дӕр бафтыдтай, ӕз дӕр бафтыдтон дузе. Дзурын нӕ уагътой. Хистӕр загъта, уӕд амен загъта мӕ фӕци.
Гулари ӕрӕййафтон ӕхсӕрдӕс хӕдзари ӕз. Цӕргӕбаси кодта дӕ сӕ мадуйгинсӕй хӕдзари. Зинагъай бауӕд цардӕй ӕртиндӕс хӕдзари. Гулӕри цардӕй фондз муггаги, Дзолойтӕ, Ецатӕ, Найфонтӕ, Сабетӕ, Хъӕдохтӕ. Ечи фондз муггаги кӕддӕр етӕ, е уотӕ лимонӕй цардӕнцӕ, ма се хсӕн искодтонцӕ куфт, Ӕхсар фӕмбӕлттӕ скувтонцӕ. Не хсӕн кизгӕ курд куд нӕ цӕуа, уотӕ, зӕгъгӕ. Ӕнсувӕри цард куд кӕнӕн фонс муггаги, уотӕ. Ма хъӕбӕр берӕ рӕстӕгути е уотемӕй фӕццардӕнцӕ, кӕрӕдземӕй кизгӕ нӕ курдтонцӕ, ӕнсувӕрти цард фӕккодтонцӕ. Уӕдта Абӕджи дуйне дӕр ӕййевгӕ кодта. Мӕхе уӕдта райдӕдтонцӕ кӕрӕдземӕй корун ма се хуӕрифурттӕ дӕр иссӕй гъӕуи медӕгӕ. Се гъдау уотӕ адтӕй Гуларимӕ, рагон дзамани е кизгӕрвисти, киндзӕхунди сувӕллон ку райгуридӕ, уӕд се хсӕн ӕртӕ къерей ку уидӕ, уӕд фондз муггаги ӕмбурдӕг ӕрӕрӕмбурдиуонцӕ ма сӕ еумӕ сковиуонцӕ. Еу хӕдзарӕ нӕ фал ӕмбурдӕй дӕр. Еуотӕ цардӕнцӕ цардиуагӕ уотӕ баст адтӕй. Раздӕр ӕз куд ӕрӕййафтон, афтӕмӕй ахӕм ирон ӕгъдӕуттӕ, ахӕм тыхджын уыдысты ӕгъдау, би алкӕмӕдӕр ӕгъдау уӕздандзинад уӕздандзинад уыди.

Фал хистӕрӕн ӕгъдау лӕвардта, цийни дӕр, зин дӕр, алы ран дӕр. Ахӕм хорз ӕгъдӕуттӕ уыдысты. Кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, Хуыцауӕй ирон адӕмӕн лӕвӕрд уӕздан, рӕсугъд ӕмӕ арф мидисджын ӕгъдӕуттӕ фӕрнджын ӕмӕ фидыцджын кодтой хӕхбӕсты цард Ирыстоны алы кӕрӕтты. Ӕмӕ кӕд мах абон бабӕрӕг кодтам ӕрмӕст цалдӕр хъӕуы, уӕддӕр фидарӕй зӕгъӕн ис, сӕ цӕрджытӕ нын цы зӕрдиаг мысинӕгтӕ фӕдзырдтой сӕ раздӕры царды тыххӕй, ахӕм рӕсугъд цаутӕ фехъусӕн уаид Дыгургомы ӕндӕр хъӕуты дӕр. Уымӕн ӕмӕ алы ран дӕр ирон адӕм фӕрӕзтой кадджынӕй хӕссын ӕмӕ хъахъхъӕнын